yɛgu so ɛtoa so. Ɛnɛ no yɛrehwɛ akanfo mma a ɛfa nnipa bi a wosusu sɛ wɔn na wobuu saa bɛ no anaasɛ ɛnam wɔn so a bɛ no ɛbaeɛ. Medin de Nana Amisa Ayimaha yɛ lɛn so yɛtwi yɛnkɔ so na ansa na yɛbɛkɔ no ma mema bɛ nni kan mfa nhyɛ wase ansa na yɛatoa adesua no so. Ɛbɛ a mede ɛma wo nie. Obiakofo nko ara di aduru a ɛka ne nko wɔ amamfo so. Obiakofo nko ara di aduru a ɛka ne nko ara nso wɔ amamfo so. Obiara bewu na aka ne nko ara. Afei yɛnkɔ ɛyɛ adesua no ankasa so. Akanfo mmɛ a yesusu sɛ Nnipa bi na ɛde bae anaa nam wɔn so na saa mmɛ yi bae. Nea edi kan yɛ Ɔmanansa a ofi Akyem Maase. Ɔse anka wɔrebɔ ne dɔkono adi, nanso ɔbatani ho mmɔbɔ nti na ɔde bi abesi abɔnten so a wɔretɔn. Ɛyɛ Ɔmanase a ofi Akyem ase. Ɔna ɔkaa n'asɛm, ɔse, Wɔrebɔ ne dɔk no adi, na esiane ɔbatani ne ho mmɔbɔ nti na ɔde bea bi si abɔnten so a wɔretɔn. Yɛka ɔbatani a, ɔkwantuni, ɔhɔho. Wokodu baabi a wonni hwee wɔ hɔ, abɔnten so aduan na abɛkɔ akɔtɔ. Nti wɔn a wɔde di wɔn aduan wɔ fie no, wɔadwene yɛ saa ahɔho yi ho na wɔde bi abɛsi abɔnten so se wɔmmɛtɔ na wɔn nso wɔnkɔnkɔdi. Nti Ɔmanansa a ɔfi akyemma ase no, ɔno na ɛnam ne so a bɛ yi baae. Sɛ ɛyɛ ɔno na ɔbui de, yɛrentumi nkyerɛ, na mmom ɛnam ne so na ɛbaae. Nea ɛtoa so a yɛde rema wo yɛ. Kwasi Nkramo na ɔrekasa yi. Ɔse ɛnyɛ obi biribi ne ɔno a ne na dehye ne no. Kwasi Nkramo se ɛnyɛ obi biribi ne ɔno a ne na dehye no no. Eyi kɔ kosi obi dehye akɔ akɔ dane akoa wɔ obi mma no so. Ɛtɔ da bi a woyɛ ɔdehye paa, wowɔ biribi di Wote wo ho ase? Wubetumi atu kwan na woakɔ akodi nsɛnsɛmɛ wɔ obi man so, na afei woredi paa a ɛnsɛ sɛ anka wudi. Ɛno nti, saa bere no wubetumi aka, Sɛ ɛnyɛ obi biribi ne wo a, ampa ara wowɔ abusua, wowɔ kurow a wufi so, wowɔ fie a wufi mu. Enti Kwasi Keremo se, Ɛnyɛ obi biribi ne no a ne nna dehye no no. Nea ɛtɔ so abiɛsa a mede rema wo fa yɛ Akanfo mmɛ a ɛfa nnipa bi a yesusu sɛ wɔn na wobui anaa ɛnam wɔn so a ɛbae no sɛ, Agyekumuwuo na ehia, na ɛnyɛ nea obedi n'ade. Agyekumuwuo na ehia, na ɛnyɛ nea obedi n'ade. Nnɛ sɛ agyekum ho asɛm Ɛna yɛde kan na ɛsɛ ɛnam agyakum so na saa bɛ yi bae. Me din de Nana Amisa Ayim. Aha yɛ Learn Suatwi. Madi kan aka kyerɛ wo sɛ ɛrenkyɛ yɛde ɛbɛ ho adesua no reba awiei. Makra wo. Bye bye.